Bore da i chi gyd ffrindiau. William Ross ydw i, ac dw i'n byw ac yn gweithio yn y dref fawr hon, Abertawe. Dw i'n gyfrifol am drefnu'r cyfrifiad. Rydw i'n brysur iawn ar hyn o bryd oherwydd bod y dref yn tyfu a thyfu. Mae llawer o bobl yn dod o'r bedwar ban y byd i chwilio am waith ac am fywyd newydd yn y porthladd ac yng ngwaith copr y dref. Dw i'n cwrdd â llawer o bobl yn ysgol fy ngwaith i. Dych chi eisiau clywed mwy am rai ohonyn nhw? Edrychwch, dyna Ebenezer Pierce. Un o'r argraffwyr sy'n ennill ei bara beunyddiol yn Abertawe. Daeth e o Fryste Brenhinol ac mae e wir wedi glanio ar ei draed yma achos bod pawb eisiau gwybod am beth sy'n mynd ymlaen yma a ledled y byd. Mae e'n gwerthu papurau newydd. Mae'n cynhyrchu pamffledi a phosteri heb sôn am lyfrau. Mae pawb eisiau darllen, ond mae'r llyfrau dal yn gostus. Dim problem. Perchennog Llyfrgell Gylchfrydol yw Mister Pearce hefyd. Hehe, peidiwch â phrynu, benthycwch, mae'n ddigon o rad. Dwi eisiau'n awr siarad ar bonheddigesa. Hmm, dych chi'n chwilio am ŵr? Neu am ŵr newydd efallai? Wel, dwi'n dyn perffaith. Nid fi. Starling Benson yw ei enw e. Mae e'n iach, mae e'n ddi-briod, mae e'n gyfoethog hefyd. Perchennog mwyn glawr yw e. Meistr copr hefyd. Ac mae copr yn werth mwy nag aur yn Abertawe ar hyn o bryd, ond yw e? Prif ddinas copr y byd yw Abertawe. Copapolis.

Wel, dyma di sy'n gwybod llawer am yr hanes copr yn yr ardal hon. Mister George Grant Francis. Wel, mae e wedi ysgrifennu llyfrau amdano fe. Hanesydd adnabyddus yw e, ac dyn garwr hefyd, un o brif sylfaenwyr Sefydliad Brenhinol De Haedir Cymru. Mae e'n cyfrannu at y fywyd dinesig a dref hefyd. Cynghorwr da dros ben yw e. Y mae nesaf, efallai. Dyn llwyddiannus iawn. William Byrd. Wel, un o'r bobl pwysica y dref yw Doctor William Byrd. Mewnfudwr yw e hefyd, o Grug Hywel yn Sir Frycheiniog. Gŵr bonheddig a chyfoethog yw e, achos bod rhaid i'w gleifion e dalu am eu triniaeth nhw. arian mawr hefyd. Mae e'n byw gydag ei teulu ef mewn tŷ mawr yn Burrows Road. Mae gwraig a phedair o plant gyda fe. A phedair morwyn hefyd. Wel, bydd gadw'r dyn daclus. Dyn caredig a threigadol yw e. Mae'n poeni fawr am iechyd y tlodion sy'n byw yn y dref hon. Mae'n credu bod llawer o'u problemau nhw'n cael eu hachosi gan eu bwyd gwael a'r dŵr brwd rhaid iddyn nhw'n yfed. O, wel, o rhaid i mi fynd nawr, mae, mae hi'n hanner dydd yn barod. Cyn i fi fynd, ydy chi'n hoffi o oriau? Wedi ei wneud mas o arian gan Mister Hennessy, stryd y gwyn. Hennessy. Nid enw Cymraeg yw Hennessy, ond yw e? Mae llawer o Wyddelod yn byw yma yn Abertawe. Y rhan fwyaf ohonynt yn ddi-grefft a di-ddisg, ond eithriad yw Mister Hennessy. Crefftwr anhygoel yw e, Mae'n cynhyrchu offer gwyddonol o bob math, o bedrannau morol i gronomedrau, o delesgopau i uh, pa oriau fi? Cael pris? Faint costiodd e? Paidiwch a bod yn fusneslyd. Nawr te, mae rhaid i ni fynd. Peidiwch anghofio, bydda i'n curo ar eich drws chi cyn bo hir. Hwyl fawr.